asawebɛdi ako anɔpɛ mefrɛ wo anyɛ bɔne na mmom sɛdeɛ wonim dada no a yɛkɔ so wɔ fie ha no meda a menna wɔ ho menna o sɛ m'ani gu so saa na adeɛ akye mensu no mu hwɛ nkɔla yɛ wode wɔn fi amanone abɛgu kuro yi mu Ɔbra bɛ na ɔmo bɛbɔ? Ɔmo sukuu sɛm, ɔmo adidie mu mpo. Ɛnyɛ easy. Ɛ? Ɛha me papapapapapapapa. Na sɛdeɛ wo nua baa kaa sɛ yɛnkɔ nkɔ ho sɔfo yi, mfa wo ti nyɛ. Ɔsɔfo no ɔyɛ adeɛ papa sɛdeɛ nkurɔfoɔ keka no. Na kyerɛ sɛ ɔyɛ adeɛ nti ma yɛnkɔ nkɔ ho no. Maame.
Hmm. Sɛdeɛ no bɛboa yɛ a, why? Menim nnaadaa, yɛnsa nnaadaa mu bio. Sɔfo no yɛ adeɛ, sɔfo no yɛ adeɛ. Mo ti da ase abira na mo ma mo kora so. Sɔfo no yɛ adeɛ. Sɛ wɔte wɔ yi. Yɛn ahohom nyinaa nhwɛ.
Sɛ wɔbu adeɛ yi tɔt tɔt yi nso yi tɔt tɔt yi. Atwa. Ɛnu wɔn ti na yɛ kɔ sɔfo yi wɔ yi. Ɔkɔ so akɔ na ɔkɔ yɛ atwa. Ɛnna nso wɔn nso saa ahohom nyinaa nhwɛ na wɔn ahwɛ awodi efie gya padeɛ akɔ akɔma asɔfo o. Ɛnna asɔfo aba na de efie gya padeɛ ama wɔn. Yɛn nso ahohom nyinaa nhwɛ dabɛ na abɛhu wiase ahohom dodoɔ. Ahoma boro one million wobɛda so ne nyinaa ahwɛ. Hɛ ɔkɔɔyɛ na ɛna ɔkɔɔyɛ ɔbaeɛ na ɔse han sɔfo na bɔ me din sɔfo na me sei so wote wei wonim sɛ wodwo nso ɛso ɔbɔɔ wo din wɔntumi ansi ano kwan medeɛ menim sɛ Onyankopɔn bɛma ne nsa so ɛberɛ so nso ɔbɛma ne nsa so ɔboa de ɔboa no ho ah wanka no wɔ Bible mu baabiara hmm. ɔse sɛ yɛhu yɛn ntɔkwa ko a na ɔnko bi ma yɛn ɔse fa w'asɛm hyɛ awurade nsa na fa ho to no so na ɔnna ɛbɛyɛ 37 16 no sɛms ɔse na ade ketekete a onipa tirinini wɔ no ɛyɛ sɛ adebɔyɛfo ahonyadeɛ pii menim sɛ me ho kyerɛ me nanso menkɔ nkɔtu ma mpa mmirika nkɔbrɛ kwantifi onyame bɛma ne home so na ɔma ne home so a nipa bɛwu afiri wiase mena meka kyerɛ nipa bɛwu bɛdi ako woyɛ kaka bensɛm dodo nipa bɛn na bɛwu na kaka bensɛm ne sɛn nipa bɛn na bɛwu ah. dabi ɔhwan na wopɛ sɛ wokunu wɔ fia mene nkoa bia o na mmom deɛ ne ho bɔ ɔmoɔ no ne ho bɛdɛ ɛna da bia nipa bɛwu da bia nipa bɛwu ha wodu wo dɔ nti meda menda saa sɔfo na ɔmɛka ne ho asɛm sisi yɛ yi saa sɔfo na makɔ yɛ akɔnkyerɛ wɔn hɔ da na wɔn ti hwɛ sɛ nneɛma fɔn bedi akɔ hwɛ sɛ nneɛma yɛ ɛ mɛyi nkrampan nɔfa wo ɛsɛ na mɛyi nkrampan mɛba mɛba wo kɛseɛ starte dabɛn ɛna wo fɔn mu so starte dabɛn wo bisa mi ɛ wɔfa ama tiri okura ko na wo pere daasɛm mu wo wo nti daasɛm ɛka mu bɛnko nyinaa to atwie afɛ wo so wafɔn. Me me nti, Nkramofoɔ koraa mpo ama yɛakyiri yɔn didi. Ahomakyɛ ɔmo sɔre didi. Ɛndeɛ meka mo ate. Me deɛ me, mahunu Bafan ne Odwomfoɔ awoɔ. Ɛna menim Bakun a ne din fata no koano, na ɛnyɛ Nsadwaase. Na mmom sɛ Krompong, Aboa Krompong, wɔbɛkyea Nansa Nikan so kɛkɛ no.

ɛyɛ asɛm bɛ mo brɛ wɔ kuro kɛseɛ mo ayi adwuma ɛde sika brɛ mo a mo di mo ayɛ saa atwe n'ase abɛtena akura ase anaa mo a mo ho bɛkyere mo saa mo mo ho bɛkyere mo saa mo mo ne hɔ a na ɛhwɛ mo ne hɔ a na ɛhwɛ abɛɛfoɔ no a mo mo ti fia mo ma nipa nya ne ho ayi ne ho ahotɔ